Central Lairam Longtlai The Lairam Times min in nan kut kan in tlai hna. Biang rei thlep zar ni nak thawngpang toi chimnak kan ngei lai caah adi dong tiang rak ngai cio ding in kan in sawm hna. Thong chim tu mal sawm tluang. West Lairam in Central Lairam ah ralzaam za le kul le sarih an lut. Thonghnih kul le li biangrei thlep an i hra. Zing suimilam pahnih in chunhnu tiangah West Lairam, Bangladesh, Chittagong Hill Track in nunhimnak kawl in minung za le kul le sarih cu Central Lairam Lawngtlai district ah an lut. Chittagong Hill Tract ah Kuki Chin National Army nih nawlngeihnak sang deuh an halnak lamthluan ah hin Chin hrinsor bawm miphun hna cu an dunhimnak kawl in Central Lairam Lawngtlai pengkom ah minung zeimawzat an lut cang. Tla zeimawzat chung ralzam lut an um lo hnu ah thonghni kulili biang reithlep Nihra zing suimilam pahnih hrawng ah khan chungkhar hleiriat an dihlak in minung za le kul le li cu Central Lairam Lawngtlai pengkomh ah an lut. Chun hnu ah a lut tharmi um in Central Lairam Lawngtlai pengkomh ah West Lairam ralzam minung za le kul le sarih an si. West Lairam in Central Lairam ah ralzam a lut tharmi minung kul le khat cu Khawmui, Hruitezawl, Hmawngbu, Bungtlang South le Pathuampui ah an panh. A dang pawl cu Camdurpi ah an um chung i Community Hall ah umter an si hna. Lungtlai DC office nih ralzaam lut tharmi hna hi a si khawh chungin a tawlrel hna i Bungtlang South BDO Pu Samuel Lalmalsawma Sailo nih cun a si khawh chungin thil biapi hna a zulh dawi colh. Cozah lei nih cun ralzaam herhhai facang Silpauline, zeimawzat a pek colh. Khuatlang hruaitu hna nih ralzam zohkhenh ning kongkau hi timhtuahnak ngeih colh a si lai. AOC Veng Lawngtlai khuatlang hruaitu nih NHI DCL ṭuanmi ṭhalo remh dingin an fial. AOC-Veng Lawngtlai khuatlang hruaitu hna nih cun an hmun ramchung National Highway 54 ser rianṭuanmi ṭhat lo a ṭha deuh in remh ding an duh. AOC-Veng Village Council le Yanglai Association AOC-Veng Branch hruaitu hna nih cun thonghnih kul li biangrei thlep ni sarih ah an veng ramchung ah NHIDCL nih National Highway an ṭuan. An rianṭuan cheukhat a hmun ah an va zoh. Lamkiang ah lung an rualmi cu lungchia an hman ngaite an hmuh. Hi lung hi ruah a sur, ni a linh tuk hnuah fawizaang tein an rawk khomi a si caah a him lo tiah khuatlang hruaitu hna nih an chim. Lungpumhmi hrim cu a hram, foundation, a thuk lo. Ruah voi khat hnih sur ah ruah nih a zial khawh dih dingmi a si caah a him lo tiah AOC Veng khuatlang hruaitu hna nih cun an chim. Lu tiluannak, culvert, zong a thlanglei ah tiluannak ṭha tein tuahpiak a si lo caah lu ti hi duhduh in a luang kho ding a si lo caah lampi ca a him lo. Elsiveng Village Council le YLA hruaitu hna nih cun NHIDC el hruaitu hna sinah Eosiveng ram chungah rian ṭha tein ṭuan dingin nawlnak tuah le bawmh khawh dingmi a um ahcun khuatlang nih an huam kong an chim hna. NHIDCL cu AOC Veng, Lawngtlai ram chung an rianṭuan chia ngaimi cu a ṭhami in tuah dingin an nawl hna. Khuatlang hruaitu le veng mizapi nih an vehvat lai. An nawlnak zeihmanh ah an rel lo cun an thiam ning i hmalaknak an pehzulh lai. LADC ah United Legislature Party INC MNF hruaitu Pu Silalmuan Thang cu Mangki Bawi nih CEM caah a cohlan. Thonghnih kul li biangre thlep nikua ah Mizoram Mangki Bawi nih cun Lai Autonomous District Council ah Chief Executive Member caah South Lungpher bialtu MDC Pu C. Lalmuan Thang a cohlan. LADC ah MNF Legislator Party Pu Vizir Sanga hruaimi cozah cu MDC hleili nih Monkey Bawi sinah dirpitu a ngei lo tiah an chim i Monkey Bawi nih cun Pu Vizir Sanga cu dirpitu a ngeih le ngeih lo fenh-nak floor test ngei dingin thonghnih kuleli vau te ni sarih ah tuah dingin nawl a chuah. LADC sesong thawk hlan ah Pu Vizir Sang nih cun CEM in dinhnak ca a chiah. Cu hnu ah Lairam cozah cu hruaitu ngei loin a um hnu ah Congress MDC pakhat le MNF MDC hleihnih nih United Legislature Party Congress member Pu Silal Muan Thang hruainak in dirh a si i, thonghnih kuleli biangrei thlep nikhat ah LADC ah cozah an ser khawh kong Mangki Bawi sinah LADC zohkhenhtu Lungtlai Zi Peng hmangin thirhri an tuk. Thla hnih hrawng LADC ah cozah ṭhiṭha a um lo hnuah Mangki Bawi nih zohkhenhtu ah Lungtlai Zi Peng a thim. Zipeng nih a zohkhenh hnuah cozah thar aa sem cang lai. Caanrem hmasa bik ah Chief Executive Member thar ding hi Lawngtlai Zipeng nih zumhtlak biatiamnak a ngeihter lai. Mangki bawi khuakhan ning ahcun CEM thar zumhnak he Thonghni kul le li biangrei thlep ni kul ah LADC session ngeih a si lai. Lungtlai bazar ah sa cuaitling lo zuar hrem an si lai. Lungtlai bazar veng ah sa a zuartu le sathatmi hna nih sa cuaitling in an zuar awk a si. Cuaitling loin a zuarmi kan in tlaih hna cun bazar veng chungah sazuar le satha a ngah ti lai lo, tiah Village Council Court Bazar Veng Lungtlai nih mizapi sinah theiternak an tuah. Pumpak in sa a thatmi hna zong cuaitling loin an zuar ahcun tangka liamter tiangin hremnak pek an si lai tiah Village Council Court Bazaar Veng Lungtlai nih mizapi sinah theihternak an tuah. Joint NGO Chongte le Lungtlai District Students Association nih minister pawl an ton hna. Lungtlai District Students Association Shi Ho Joint NGO Chongte, Lungtlai District Joint meeting nih bia a khiah cang bantukin Community Health Center Congte ah ngeihherhmi thil kongah minister hmuh siseh timi cu zuldawi in thonghnih kulili biangrei thlep ni riat ah Joint NGO Congte, Lawngtlai District le Lawngtlai District Students Association hna nih cun

X-ray technician CHC Cungte ah chiah, a palinak ah ambulance CHC Cungte ah chiah, panganak health supervisor Cungte hmun ah chiah, a paruknak ah Cungte C Sub-Center ah health worker pakhat chiah chap. Health Minister nih cun Joint NGO Cungte le Lawngtlai District Students Association nih an chimmi cu ngaihpiak in a biapit kong le hlawhtlin hram ding in a leh hna. Cun thonghnih Kuleli Biangrei Thlep Nikua ah Joint NGO Congte Lawngtlai District le Lawngtlai District Students Association hna nih cun Home Minister Pu Ke Sap Danga le PWD zohkhenhtu Minister Pu Van Lal Thlan ah an ton hna. Home Minister sinah hin Congte Police Station ah rianṭuantu izat lo kongkau an chim. Home Minister nih cun SP Lawngtlai sinah forwarding tuahpiak colh in SP Lawngtlai cu Congte police station ah rianṭuantu i zat lo kongkau cu kherhlai in a rannak in bialehnak tuah colh dingin a ti. Home Minister an hmuh dih in Joint NGO Congte le LDSA hna nih hin PWD Minister tong colh in Minister sinah hin Congte khuachung lam ser cuahmahmi kong chim in lam rianṭuan cuahmahmi cu ṭuan ding bantukin an ṭuan lo kong le supervisor chia i a rianrannak in rianṭuan lim a si khawh nakhnga hmalak dingin minister cu an nawl. Cun Congte-el le Rualalung kar lampi Congte-el phanh lai lam chia tukmi ser haumi kong minister sinah an chim. PWD minister nih cun engineer chief sinah joint NGO Congte le LDSA nih nawlnak an tuahmi cu a herh ningin pehzulhpiak dingin nawlnak ca zong an tuah colh. Thawngnih kul le li biangreithlep nihra ah joint NGO congte le LDSA hna nih advisor cu CM le Lawngtlai East bialtu mla Dr Lorraine Cinzah cu a rian hmun ah an ton i Home Minister, PWD Minister le Health Minister sinah nawlnak tuahmi copy an pek i pehzulhpiak dingin nawlnak an tuah. East Lairam le Mizoram ramri ah duhnak langhter a si lai. East Lairam le Mizoram zalong tein i tlawnkai khawhnak Free Movement Regime, FMR, hrawh in ramri kulh dingin India cozah nih aa timhmi dohnak caah Zo Reunification Organization, Zoro, hruainak in East Lairam le Mizoram ramri ah biangrei thlep nihleiruk ah peacefully rally tuah a si lai. Zo Reunification Organization, ZORO, hruaitu hna le Mizoram Chief Minister Pu Lalduhoma cu biangrei thlep niriat ah tonnak an ngei. Pu Lalduhoma nih ramri kulh lo dingin le zalong tein i tlonkai khawhnak Free Movement Regime, FMR, hrawk lo dingin India cozah nawl ngeitu nawl an si. Tu bantuk duhnak langhter timhmi hi a ṭhami a si tiah Zawro hruaitu cu a leh hna. Peacefully Rally cu thawnghnih Galilee biangrei thlep ni hleiruk zinglei suimilam hleikhat ah East Lairam le Mizoram ramri, Mizoram chung Zokhathar le Vaphai khua-hnih ah tuah a si lai. Mizoram mizapi le East Lairam mizapi i tel cio dingin Zawro nih nawlnak an tuah. Mizoram le East Lairam ramri kulh timh le zalong tein i tlawnkainak khar timh cu miphun khat ṭhencheu timh a si caah kan cohlang kho hrim lo, tiah Zoro nih an chim. Zo Reunification Organization hi British cozah nih ram thum ah a rak ṭhenmi India, Myanmar, Bangladesh in ah a ummi Chin hrinsor aa funtom le ram khat um khawhnak ding caah a cawlcangmi an si. Council of Charges in Mizoram cu thothla ah dirh a si cang lai. Mizoram Khrihfabu kip fonh bu ngan bik ding Council of Charges in Mizoram cu a ra laimi thothla ah dirh dingin lairel a si. Mizoram Baptist Khrihfabu nih President an tlaih lai i Mizoram Presbyterian Khrihfabu nih Secretary an tlaih lai. Council of Charges in Mizoram dirh ningcang a tungtlang khangtu Drafting Committee cu thonghnih kuleli biangrei thlep niruk ah BCM Headquarter Office, Serkawn ah tonnak an ngei. Thonghnih kuleli thothla ah Council of Charges in Mizoram dirhnak ding hmun le caan rianṭuantu ṭhenphawt ning kong lairelnak an ngei. Council of Charges in Mizoram Drafting Committee ah hin Mizoram Mizoram Baptist Khrihfabu, Mizoram Presbyterian Khrihfabu, Evangelical Church of Maryland, Lairam Isua Krista Baptist Kohhran, EFCI, EKKIO in pahnih cio an i tel. Council of Churches in Mizoram dirh dingin Lairelnak hi thonghnih kul le thum Tangkhung, Galilee ah khan BCM Headquarters Office Serkawn ah ngeih a si. Khrihfabu kip cio in minung kul le kua an i tel kho i Khrihfabu kip i lungrualnak ding caah Council dirh ding hi an biakhiahnak cu a si. Atu zarh kan thawng chimnak cu hi vial hi a si rih i a zohtu le ngaitu hna nan dihlak cungah kan i lawm. Hmaizarh lei ah kan i tong ṭhan te hna lai.